Mukomana umwe wapisarema ari kuti I will praise you but anyway tiri kutenda Mwari ndati tasvika pekuti Jesu azvarwa azvarwa one mission yokudzosera vanhu vava kumain road kunzira yakafanira yaakazotaura nerimwe ramazuva akati nzira yakapamhama nenzira yakafaranuka nokuti ino yakanga yaabrodika nokurapa vanhu yakasvika pakupfumbira kai haleluya iyaya ikasara ichimera uswa kakava kari kanzvimbo kanzira kakadi kakamanikana but anyway mukomana anozvarwa sekuzarura kwaakaita bhuku muna zvakazarurwa chapter 5 ndokubva abvuma ndokubva auye ndokubva azvarwa nemhandara marii haleluya zvikati zvatanga amen zvekudzoka kwangu newe apa mwari akanga ataura achiti kudii Kuna Deuteronomy akanga ati kudii? Akanga ati rega kunamata chimwe chinhu kana mufananidzo wechimwe chinhu. Haleluya! Zvikanzi nokuti inini Mwari wako ndine majerasi. Mwari akadeclare ega kuti ane jerasi God. rega kunamata kana kupfugamira mumwe mwari kunze kwavo zvikanzi nokuti kana ndichinge ndagumbuka kune vanondivenga ndinorova kusvika parudzi rwechitatu kana rwechina oza vanhu vano by choice vanhu havadi kufarira mwari by choice vanhu vanosarudza kusamuka haana kungoperera ipapo Mazuva ano hachivenga mwari vakanoyera mwana anozokeserei vanhu kusvika third generation yese iyi patika abva ipapo ka anoti kana vari avo vanondifarira vanoita zvandinoda ndinovablessa kusvika echi thousand generation eh? thousands of generation saka chivi chako chivi chasekuru wako nechakapa inini newe kupaka patiri apa chinoita kuti tizoswera patinoswera uku chinoita kuti chime machimiro tinoita haleluya chimwe chazvo chikuru chazvo kunamatwa kwechifananidzo kwakarambwa najehovha kubvira kuna exodus chapter 20 haleluya mwari vakanga vataura kuti usava na vamwe vamwari kana iri mitemo ine gumi inotanga mitatu ndeyavo mwari he personalized haleluya vakatanga naivo pachavo zvimwe zvese zvekuti kuza baba namai vako nezvimwe zvese zvekuti usauraya zvakatevera mushure mekunge mwari vataura kuti usava navamwe vamwari kunze kwavo haleluya tateguru wako natateguru wangu Vakaramba kuteerera, vakanamata zvifananidzo, vakanamata zvifananidzo. Rega ndikudzo nyaya yezvifananidzo inyaya iri mumageneration nemageneration. Ungati madzibaba ako ainamata mifananidzo yerudzi but iwewe une yako micherechedzo yemifananidzo yauri kunamata makore ako. yaunofanira kusiya nokurega haleluya pane promise unoziva munhu akanzi ukadzikama ndokutengera swit the best thing to do is kudzikama haugone kuti iwe ufambe uchingoteerera uchingotaura baba vako e baba vangu vakasiyana nana baba vangu e eh, vanotenda zvaka baba vako vakati ukadzikama ndokutengera swit its conditional dzikama ka imbotiraya ka ndozvakazotaurwa kuna malaki kuti amumboniyedzewo here zvamunongofamba uchikomplaina ko kumboniyedzawo for three days ko kumboita one week without gossiping wamboona kuti zvi zvinoitika haleluya haleluya saka zvifananidzo zvakanga zvakarambwa kuna titirolo But munhu haana kusiya mwana waMaria ari kuuya on a mission. Tatambura kuti Mwari havaite zvinhu zvisina zvisina gwara. Mwari havangoerekane vangojoina kiu yavasingazive kuti nei. Haleluya! Saka Jesu wavo akatouya apiwa job description rekusunungura iwewe neni Kubva pamaconsequences ekunamata chifananidzo. Jesu azvarwa nemhandara Maria. Ndasvika pandinoda kuti tisvike. Hallelujah. One of the days. Pakana pashaika papera papera papera wena. Hallelujah. Ndobva amozona mama wake ndobva wamudza. Amen. Indofunga kuti Jesu akazviziva. But without prayer, there is no answer. God waits for communication from you. You have to say it in the manner you want it. Kusvika amai, amai vai, it was a form of prayer. Ndokubva vanoudza kunyangwe Jesu anga ari munhu. Vanhu ndokubva vaenda ndobva vati vanhu vapererwa panapa. Batsirai. Haleluya. Tinotenda kuna amai verudzi kuona kuti mwana wangu uyu ane chaakatuka. Amen. Kuti mwana wangu ane chi ane chaakapfekedzwa. Ndokubva ndikuda kuti ndipedzere nguva yako. But ndiri kuti ona akabatsira waini. Ndobva nyara. Pazvaperera pawaini zvaperera pawaini. mukadzi anobuda ropa vamubatsira vazvapererepa vati munhu uyu ane chechi musoro asangana munomuziva kusangana kwaakaita nana peter paya amen i'm not relating it in terms of chronological order Follow me and I will make you fishers of men. He did not say that I will make you part of the church. And I will make you fishers of men. But munhu ane nyaya iri musoro. Hallelujah. Ari kuziva kuti zvifananidzo zvakakuwadza vanhu vababa vangu. Zvirimo mari. Then one of the days In a place called Caesarea Philippi. Hallelujah. Panzvimbo inonzi Caesarea Philippi. One of the days Bible rakaomera ipapo. Harina kutiudza kuti zvii zvanga zvanyanya kuitika kuti vadarike naiko. Hallelujah. PaCaesarea Philippi. nzvimbo inonzi sizari yafiripai ndokubva atane vadzidzi vake all of a sudden Amen. Ndokubva angotanga nyaya. Zvikanzi imimi guys, unoziva apa anga asarwa ne one season to go. For the three years dzaanga achifamba panyika. Amen. Dzaakanga achiparidza panyika, kwete dzaanga achifamba panyika. Anga asarwa ne one season. Zvikanzi tafamba tese I think for two two years nemwedzi yakati wandei. but pane zvandoda kuti ndibatewo kubva kunzwa kwamuri vakomana ko vanhu vanogonyaso ndiri ndinyana vanhu out there pane ndinyana ndobva mhinduro yasikazi vanhu vano kuti ndi marriage hazvizikanwa kuti akapindura ndiyena vamwe vanoti ndimi jeremani Mwachiri chokwadi. Kati ah, but vanhu soka. Ha, watoti ndini Jeremiah kuri pambiri pana. Wotofunga kuti ndini futi Johani Mubhabhatizi uyu aenda manje manje akagurwa musoro. Vanotonditi ndini Erija pana. Oh, because mumagwaro avo vaJudha kwaitariswa kunzi mweya waErija waizomuka. Hallelujah. Zvikanzi okay ndainzwa nyaya yamuri kutaura kuti iri muma WhatsApp. Ndainzwa. Ndozviri kutaurwa nevanhu. Ko inini munoti ndini ani? Chimbobvisa nyaya dzandinonzi nevanhu. Ida kunzwa inini. Avo munoti wani kundivenga ka. Vanondizonda vamwe vacho vari malicious. Vamwe magosipa da kuti inini mundiudze kuti ndiri ani. Peter. One time Hanzi imimi muri mwanakomana wokumusoro. You are the Christ. Haleluya. Zvikanzi iwewe Simon Barjona. Ndiri kukuti Peter kubva zvino. Ndiri kukuti ani? Ndiri kukuti Peter.

Hey, you must be the evidence of God's goodness. Hallelujah. Ona pazviri kutaurira. Uri kuzwa? Ona pazviri kutaurira. Panonzi pa Caesarea Philippi. Let's visit the place. Caesarea Philippi iri kaviri mu Bible. Ipapa apa neimwe chapter iri muna Mark. Haisi nzvimbo inomukurumbira chaizvo. Amen. Inzvimbo isina kutaurwa nezvayo kakawanda. But inzvimbo iyi inzvimbo inorakidza kuti pairi pane gomo guru. Pairi in fact yakapiwa zita naHerode. Hallelujah. Yakapiwa zita naHerode. Herode akanga ari muJuda. anobatsirana nevana vaisraeri ari modhareta vavo kuroma kana kuti kuhurumende yechiroma haleluya sizariya firipi ndati inzvimbo yakanga yava museri megomo panguva dzekutanga yainzi paniya haleluya isati yasizariya firipi yakatora mazita aya kuti ifadze vatongi vana augustus caesar natiberius caesar haleluya mwana waherude paakazotorawo guta iroro akazoisawo zita rake Mushure mekunge yanzi Sizariya kudaro, Firipi azonge apiwawo dunhu iroro kuti atonge, akazoisawo rake zita rekuti Firipi, ndokubva yanzi Sizariya Firipi. Asi kuseri kwegomo kwatiri kutaura uku, muzasi zasi megomo paSizariya Firipi, panga pane bako Bako iri ibako rakanga rakazara mvura inotyisa. Haleluya church. Ibako rakanga richinzi rine mvura iri mysterious. Mvura iyi haipwe. Haipwe uye kuti vakaedza kumhezha kuona kudzika kwaro chairasika itambo dzinomhezha nometa kuti dzauya dziri ngani no matter kuti vasungirira matombo mangani saka vanotarisira kana kuti vanofunga kuti vanofungidzira kuti ibako rinonosvika pasi penyika rinonoenda pamoyo penyika haleluya mubako iri munobuda mvura mvura tati inoshamisa ndokubva vanhu kusanzwisisa kwavakaita ndobva chaita chishamiso ndokubva vakenani vatora nzvimbo iso kuikoshesa kuti inofanira kunamatwa mwari wedu anonzi bhari nokuti inoshamisa ndokubva paitwa pahedhikota pabhari haleluya ita jordan river ita jordan river inzvimbo ine mukumbiro inoziva Panyaya dzezvifananidzo yakanga iri mudunhu reanonzi Dhani mukugovana kwakaita muland reform yakaitwa navana vaIsraeri. Haleluya! Pakaitwa navana vaIsraeri, ana Rubheni pavakatora kwavo, ana Simeoni pavakatora kwavo, Levhi achinzi hautore munda. Haleluya! Uku kwakanga kuri murijini yaDhani. Haleluya! Saka padunhu irori mwana akasiiwa naSolomoni wamunoziva aifanira kutsiva baba zvakanaka anonzi Jerobhoamu akaramba kuteerera vabereki, akaramba kuteerera vakuru, akasarudza vadiki. Ndopaakapira chibayiro chemhuka, akanamata chifananidzo panzvimbo iyi. Haleluya! Ndikuda kuti uzvizive kuti zvirimo muna Jesu. paari kusvika pakana so wari kudaro kuti ah, vana baba siri vana baba ameni saka ndati ndopa nemvura yakanga ichipa kuna rwizi jordan unozwisisa iwewe kuti jesu Achinge atanga ministry yake akaenda kuna Johani Mubhabhatidzi. Johani Mubhabhatidzi akati, tarisai gwayana raMwari Baba rinobvisa zvivi zvenyika. Jesu ndobva akumbira kuti, but ndokumbira kuti mundibhabhatidze. Zvikanzi, but ndiwe waifanira kundibhabhatidza. Vanzi anyway ndibhabhatidzei Johani. Ndokubva vaenda to the Jordan River. Hallelujah. Amen. Jesu ndobva anorejisa kumvura dzinobva Caesarea Philippi. Ndobva adziudza. Ndati in this tranquil atmosphere mupano patiri sezvapangori izvozvi nezita raJesu evoke the powers of this man and apply them to your life and command situations kuti nemuzita rajesu kristu iye akataura kuti masuo eadesi haangatoikundi in the name of jesus i command you problem to go haleluya jesu haana kuzvitaura pathe sea of galilee tati akamirira pacesaria philipi mweya mutsvene ari kuninipisa mhepo dzekumba kwenyu akutanga kukufambisa step yawaifanira kufamba kubva pawakazvara ziro vedu nunu ita am rooted in christ am rooted in christ and i am the evidence of god's greatly. Hallelujah. You are dealing with matter within a kingdom. You are dealing with the matter within a kingdom. Vanhu hatichada kuenda kuri. Chiri kuita kuti Jesu ataure izvi ndati saka hapasi pekujairira. Haisi nyaya yekujairira iyi. Yemadhimoni nemweya yetsvina iyi. Hallelujah. Jesu ari kutaura achidai nokuti akavaudza one of the days on luke chapter 4 verse 18 adzokera munazareti muguta raakakurira haleluya jesu ndobva aripresenta family yekwavo ndokubva atambiswa scroll ndobva averenga Mweya washe uri pamusoro pangu akandizodza kuti ndiparidze ivhangeri kuvarombo, kuti ndisunungure vakasungwa, ndidzikinure vakatapwa, ndishurudze mapozo nokuzivisa gore rakanaka raShe. Akanga achizviziva kuti mweya washe uri pamusoro pake. Nokuti nezuva raakabhabhatidzwa vakatestify, vakaonekwa ukaita senjiva. Izwi rikataura kuti mwanakomana wangu uyo, mwanakomana wangu uyo, you shall heed to his call. Hallelujah, hallelujah. You need this anointing. You need his anointing. He is called the Messiah. Awe hasi vekutakurisa zvimwe zvinhu. Haleluya! Anonzi Messiah the anointed one. Anonzi Messiah muzodziwa. Anonzi chiramba kusakara. Haleluya! Gwayana rinogeza zvivi zvenyika. Zvakanga zvichimogezeswa zvivi hazvina kukwanisa kubvisa chivi chomunhu. Zvimwe zvinamato zvese zvakanga zviri men looking for God but paakauya iye it was God looking for men God looking for men God looking for men haana kufanana nevekwenyu nevekwangu vanokumbira mbudzi yavasina kundipa pakagovera nhumbi handina kupiwa mbudzi vati kana vaenda vanoda mbudzi kwandiri haleluya haleluya haleluya haleluya kana ari watinonamata anopa mbudzi haakumbire mbudzi haatorere mbudzi anopa vana chingwa haatorere vana chingwa haleluya haleluya akasiyana nezvekwedu nezvekwako Ameni. Zvinonzi midzimu yadambura mbereko inotochuza kudambura kwako kuchuza ku... takakubikira idorwa tichiti kuti chichengeti ndimi muri kuya nechekuchekesa kudambura mbereko kundipa maronda kuti nhunzi dzindidye muchiaona ndimi maifanira kurapa maronda asi maakundipa maronda kuti ndidyiwe nenhunzi Maifanira kundidzinga nhunzi. Zvimwe zvinamato zvese zvinounza maronda kuti udyiwe nenhunzi. Asi Jesu anouya kuzovhara maronda. You have got the keys. Ndoda kuti ushandise makiyi awakabata right now. I want you nhasi. Unlock. Unlock yourself and ibva imomo. Ibva imomo. Rura kuti ukinure situation yako. Takamira pano kinura situation dzako. Kinura mavakavharirwa umo. Kana uri munamato unosunungura. Kana vari vana Paul vakasungwa. Vati munamato wakaita kuti pakonzerwe earthquake. Cheni dzikadambuka.